Togo Presbyteria Nyanyuihamee Agunyɔgbo Agbetikɔ Presbyteria Nyanyuihame Ŋutinya tso ƒe akpe ɖeka alafa anyi blaasieke vɔ atɔ̃ va se ɖe ƒe akpe ɖeka alafa asieke bla asieke vɔ atɔ. Nɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃ gbe gbesiagbe. Axa adelia dzi yiyi. Agu nyɔgbo dukɔa va ʋu le toa dzi. ɖiɖi va toa gɔme. Ʋu sia mee ŋkɔ yeyewo va ɖo wo si be Nyɔgbodalave ɖe Nyɔgbonyigbe alo Blegbe teƒe kple Nyɔgboagbetikɔ ɖe Nyɔgbodzigbe teƒe. Ŋkɔ yeye siawoe Dzamawo va tsɔ va tso ɖo eye eyae woŋlɔ ɖe agbalẽwo me kple anyigbatatawo dzi. Gake du eveawo me metsitsiwo gayɔa blegbe kple dzigbe na wo egbegbe. Esi menye ʋuʋu aɖe ɖee wòva eme zi ɖeka hoo o ta la, ame aɖewo ganɔ toa dzi le Bremen Mission Dɔgbedea gbãtɔwo ƒe tsaɖiɖi gbãtɔwo me. Gake hafi ne woava xɔ anyi nɔ koŋ la, amewo ɖiɖi va gɔmea vɔ. Nyɔgbodala ʋɛ ɖi anyi ɖe afi si dua le fifia, ke nyɔgbo agbetikɔ ya nɔ afi si wòle fifia la ƒe tame gogotoa vie wu. Teƒe si va xɔ ŋkɔ le ʋuʋu li vɔ megbe be aƒekpo me, le esime wona ŋkɔ afi si wo nya nyɔgboawo katã ɖiɖi tso gbã be togã dzi alo aƒegã me. Togbɔ be woma ɖa tso wo nɔewo gbɔ hã la, wolé nɔviwɔwɔ kplikpaa me ɖe asi eye wowɔa dukɔ ƒe kɔnuwo, tɔgbuikɔnuwo kple trɔkɔnuwo ɖe trɔkɔnuwo ɖekae. Esi wònye trɔ ɖeka maa wosubɔna. Kpẽa wo wosubɔna ta trɔawo ƒe gãtɔ aɖewoe nye adedze, kpaya, maŋu kple maŋute. Ale ne nya aɖe dzɔ alo nane do mo ɖa la, woƒoa ƒu ɖe eŋu wɔa eŋudɔ. Mission dɔgbedeawo. tso ŋkuléle ɖe nu ŋu kple numedzodzro tsaɖila gbãtɔwo dzi va kɔ ɖe dɔa wɔlawo dɔwɔlawo koŋ dzi la kpɔ nɔnɔme sia dze sii eye wowɔa eŋudɔ. Eya ta, togbɔ be nyɔgodala vee wodze hã la, Nyɔgboawo katã alo nyɔgbodu eveawoe wotsɔ de wotsɔ ɖe tome zi ɖeka. Míasee ɖe fiya na mi nɔvi veviwo eye míle gbɔgblɔm na mi bena mianya bena agbalẽ ya ele e, Togo Presbyteria Nyanyuihamea agu nyɔgbo egã ƒe e, hamea me, hamenɔƒea me. Ke eƒe asi enye fra akpe ɖeka alafa atɔ̃. Ne miyi kɔa, miase, miaxli, mia, mia, miaxɔe eye wòanye agbalẽa anɔ mia si ɖaa loo. Akpe na mi. Enye exlẽ la, nye nɔvi suetɔ kekeake. Charlie Vision Plan International plus 228. Etsɔ hã ne Mawu lɔ̃, míagayi edzi.